Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, Eleven Eighteen Wines u Francesca Attard Portelli.

Nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Int Min Int illum. Il-programm tal-lum ħa jkun dwar il-Jum Dinji taż-Żfin li huwa ċċelebrat madwar id-dinja kollha. Ħa naraw bosta aspetti taż-żfin ta' madwar id-dinja kif ukoll iż-żfin lokali. Fil-programm se jkollna magħna lill-Amministratur ta' Żfin Malta kif ukoll lil kif ukoll lid-Direttur u l-Koreografa, għax qaluli li mara, ta' Aurora Folk Group. Mela, ħa ngħaddu għall-ewwel filmat li fih se naraw x'jiġri llum madwar id-dinja u x'sar Malta il-belt is-sena l-oħra. Ibqgħu hemmhekk, eh.
Illum, id-29 t'April hija l-ġurnata ddedikata għaż-żfin. u hija ċċelebrata madwar id-dinja kollha. Pajjiżi differenti organizzaw attivitajiet biex joħolqu djalogu dwar is-sfin, kif ukoll kompetizzjonijiet internazzjonali. Il-fatt li hawn ammont daqstant kbir ta' dixxiplini u stili ta' sfin jgħin biex wieħed isib sfin li jogħġbu. hip hop, ballet, ballroom, tango u ħafna oħrajn. L-istili differenti ma jispiċċaw qatt. Minn barra li jagħti gost, is-sfin jgħinu kol biex iżomm il-ġisem b'saħħtu. B'sija sfin kapaċi taħra mal-450 kalorija. Is-sena li għaddiet għall-ewwel darba Malta ntażlet biex tilqa' kompetizzjoni internazzjonali.

Lura mill-feature, eh, kif rajtu li li zgur mus tarawni nikkompeti mal-breakdancers jew nisfen għax Ovvjament, rrid nagħti ċans il ħaddieħor, jew għax l-propja verità nispiċċa jħoġġen fuq xi stretcher. Insomma, aħna morna l-Birgu llum u saqsejna lilkom il-pubbliku dwar x'taħsbu fuq l-isfin. Ejja naraw dan ftit sekondi minn dan ejja. Tlaqna.

Mela, magħna llum għandna lil Marco Montaldo li huwa l-amministratur tal-Aġenzija Sfin Malta. Miegħu se nitkellmu fuq il-Grupp Nazzjonali ta' Sfin. Ara, issa ħa mmorru għal feature qasir fejn se nkunu nafu iktar dwar Sfin Malta.

Taħdem ħafna ovvjament għandek training kull filgħodu, naħdmu mit-tnejn sas-sibt,

something that you just have to keep pushing through.
Proset tassew li żeffiena u kru ta' Sfin Malta tad-dedikazzjoni u l-passjoni tagħhom għas-Sfin. Mela, nilqak hawnhekk Marco jien, grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi talli stedintuna.
Ma affarijiet ġen nispel inti all right kollox sew? All right, all right. Nissu jkun titisfem biċċa. Mela għandi daqsxejn ta' mistoqsijiet għalik. X'differenza hemm bejn grupp nazzjonali ta' sfin u kumpaniji ta' sfin oħra indipendenti? Naħseb id-differenza ewlenija bejn Sfin Malta u l-gruppi l-oħra indipendenti ta' Sfin lokali, hi li Sfin Malta kienet u għadha l-ewwel kumpanija professjonali li toffri impieg liż-żeffiena tagħha fuq bażi full-time. Qabel, iż-żeffiena lokali kienu l-iktar li jipprattikaw after hours, wara l-impieg filgħodu jew l-iskola jew l-università. Bi Sfin Malta issa, iż-żeffiena lokali jista' jaspiraw li jkollhom karriera fi Sfin, bl-istess kundizzjonijiet bħal kull karriera oħra. Ġifieri il-hobby tiegħek tista' tagħmlu il-full-time job tiegħek. Eżatt. Eżatt.
Xi ħaġa sabiħa ħafna.
Żgur. Għax hawn ħafna minn mura xogħol. Ġifieri xi ħaġa interessanti ejja. Nimprovi. Qed nimxi b'mod il-mod, b'mod il-mod.
U x'inhi l-filosofija tipo wara x-xogħol tagħkom u x'inhu l-għan ta' Sfin Malta? Naħseb il-filosofija ta' Sfin Malta sempliċi ħafna, naħseb f'sentenza tgħidha kollha li nipproduċu prodott tal-ogħla kwalità. Issa, l-ewwel direttur tagħna, l-ewwel direttur artistiku tagħna kien isostni li Sfin Malta hija l-kumpanija tal-poplu. Allura aħna naraw li l-għan ta' Sfin Malta għandu jkun li, ok, nagħtu prodott li huwa eċċellenti, imma l-ingredjent ewlieni f'dan kollu dejjem trid tkun l-aċċessibilità li x-xogħol tajjeb kemm hu tajjeb Irid ikun aċċessibbli għal kulħadd li jekk jidħol wieħed ta' sitt snin u jidħol anzjan ta' sittin sena dawn it-tnejn jistgħu jsibu xi ħaġa fix-xogħol li tmisshom.
Interessanti. U anki tipo intom tistgħu tagħtu iktar għax peress li huwa x-xogħol tagħkom, mhux bħal eżempju tmur għax-xogħol, imbagħad tmur kull tip ta' sports jew jew hobby tipo mm. isek wara, hekk isek inti mill-ewwel kollu fukat fuq dil-ħaġa. Il-prodott jista' joħroġ ħafna iktar aħjar. Eżatt.
Idea tajba, naħseb nitħajja biex nibda nisfel. Il-grupp huwa magħmul minn żeffina Maltin kif ukoll barranin. Kif kif jintgħażlu il-membri tal-grupp? Aħna kull sena jkollna l-awdizzjonijiet, is-soltu jkunu l-ħabta ta' Marzu April. Qabel ma jkollna l-awdizzjoni ovvjament noħorġu wkoll fuq ehm, eh, gazzetta lokali u fuq anka fuq siti fuq tal-internet barranin. Eh, fisser ilkoll tkun miftuħa kemm għal żeffiena lokali kif ukoll għal żeffiena barranin. Is-soltu jkollna mal-200 u 300 applikazzjoni. Intensiva ħafna u kompetittiva ħafna l-selezzjoni tkun. Imbagħad id-direttur artistiku flimkien mad-direttur tal-provi jaraw l-applikazzjonijiet kollha u jagħżlu l-aħjar 80 mitt applikazzjoni. Dawk l-applikanti jistiednuhom biex jiġu fl-istudjows tagħna f'Dar il-Mediterran, il-Belt u hemmhekk isiru l-awdizzjonijiet u mbagħad jibdew naqra naqra jibdew iqaċċtu ftit ftit. Jibdew jonqsu ftit ftit. Eżatt. Ftit ftit. Wara l-ewwel ġurnata mbagħad ikun hemm grupp żgħir li d-direttur artistiku jistieden għat-tieni ġurnata tal-awdizzjonijiet li s-soltu tkun l-għada. Mbagħad fl-aħħar tat-tieni ġurnata, ovvjament it-tieni ġurnata training ikun intensiv ħafna, iktar mill-ewwel ġurnata. Mbagħad fl-aħħar fl-aħħar ta' daw il-jumejn, id-direttur artistiku jkun f'pożizzjoni jkun jista' jagħżel il-membri l-ġodda tal-kumpannija. Right, u jkollkom eżempju dejjem jien naf bħal Tagħżlu eżempju ħamsa kull sena kif qiegħda biċċa xogħol. Jew- jew- Skont. jew- jew skont. Skont.
Skont kemm hemm kuntratti li mhux ħanġeddu. Alright, alright, għax ifhem, tibda b'dak l-ammont, kemm għad li jkunu xi 200 u mbagħad Eħe, dejjem jonqsu. Dejjem jonqsu.
Is-soltu eħe, is-soltu nagħżlu bejn tnejn tlieta l-iktar. Diffiċli ġifieri biex tasal sal-aħħar.
Kompetittiva ħafna, ħafna, ħafna. Fil-fatt meta Sfin Malta bdiet fil-200 u erba- eh, fl-2014, Kellna 800 applikazzjoni. 800, ġifieri.
Madwar id-dinja kollha kien hemm, mill-Korea, mill-Ġapan, minn kullimkien. U intom x'in jiġu hemmhekk? Huma jippreparaw xi ħaġa minn qabel jew jew ittuhom intom, tipo bħala koreografija?
Huma ovvjament jibgħatulna vidjow ta' tagħhom jiżfnu ħalli naraw l-istil tagħhom kif inhu, imma kif jiġu mbagħad jaħdmu magħna, is-soltu jibdew b'company class li jkun qisu speċi ta' warm-up U mbagħad ikollhom diversi klassijiet, improvisation, floor work, anka xogħol fuq il-vuċi. U anka nalmuhom biċċiet żgħar mir-repertorju tal-kumpanija biex naraw kif jadattaw mal-istil tagħna. Ah, ġifieri jkollhom daw it-tasks biex. U ma' kull ma' kull livell barra.
Interessanti, eh? It-tip ta' sfin tagħkom mhux stil naraw kuljum. Iva.
L-udjenza Maltija lesta għal dan it-tip ta' sfin? Naħseb iktar milli jekk l-udjenza hijiex lesta għal dat-tip ta' swim, hija iktar jekk ix-xogħol huwiex relevanti għal kulħadd. Naħseb l-iswim kontemporanju bħal kull arti kontemporanja oħra hija daqsxejn diffiċli, mhux kulħadd jirrelata magħha b'mod faċli. Imma naħseb bl-inizjattivi li qed nagħmlu fis-settur tal-edukazzjoni ħa jkun hemm bidla fis-snin li ġejjin. Naħseb iż-żgħażagħ huma iktar lesti biex Għarajt, ah, ok, għax inti. Jaċċettaw dat tip ta' Mux kullħat joġbu l-istess, daf kollox bħal naf bħal kant diski inti toġbok dik, ma toġobnix, allura intu ħad provaw. Iktar l-qoddim toqtu iktar lil kulħadd li eżempju jekk tagħmlu koreografija, mhm. tippruvaw toqtu għal dak daqal biex tipo tifhem. Eżatt.
Aħna l-lan tagħna li f'season il-programm li konna l dak is-season kulħadd jista' jsib xi ħaġa ta' interess fih. Ah, right, ok, interessanti. Tipprova toqtu il-kulħadd. Kulħadd. Tipprova dejjem, dejjem issib il-ġaħat, ma zomma. Issa, għalfejn tħoss li isfin huwa importanti għal ħajjitna? Ok, eh, naħseb li ju sabiħ fl-isfin kontemporanju u li ju forma tarti demokratika ħafna. Ma tiċ tagħmel xi investiment da biex tibdih, kemm tista' tipprattika id-dar, Kull ma trid tagħmel tinnota r-ritmu u d-dinamika tal-moviment tiegħek stess u minn hemm jibda l-iżfin kontemporanju. Se fl-iżfin kontemporanju ma jfissirx is-salt għall-anarkija, m'hemmx regoli, vera, imma għax ir-regoli trid tagħmilhom int. Fisser, naħseb li hemm sabiħ fl-iżfin kontemporanju u għalfejn huwa importanti f'ħajjitna u li dawk kollha li huma interessati f'iżfin jistgħu jesperjenzaw xi tfisser toħloq xi ħaġa tiegħek,

Ifhem, bħall-pubbliku li jiġi li jaraw, mhux mhux kulħadd ikun jaf jisfel, jien l-għol wieħed, jiena nara żifna nħu gost, ngħid kemm ma tajbin, mhux probabbli jekk nagħmilha jiena nweġġa' sew. Taf kif, speċjalment dawn il-break dancers u hekk. Issa fuq nota daqsxejn differenti, aħna morna l-Birgu u staqsejna n-nies kif jaħsbuha fuq iż-żfin. U għadnilhom ukoll biex jisfnulna naqra wkoll ġifieri tkun interessanti. Bqgħu magħna.

X'taħseb Marco? Laqtek xi ħadd minn dawn hekk biex jiżdied fil-grupp? Hemm potenzjal kbir, hemm potenzjal kbir. Naħseb prova ċara li l-isfin qiegħed f'demmna aħna l-Maltin. Interessanti, issa jiena bejnietna wara llum ħa naqbad nittrejnja biex dawn l-għoddi xi nista' f'kif niġi u issa peress li sirt nafek nispera li tgħaddilek kelma.
Tgħaddili kelma.
Ħa nevitaw l-ewwel ġurnata mmorru l-ewwel għat-tieni waħda. Grazzi Marko Ġmin. Grazzi tal-istadina. Grazzi. Tajtna naqaħin minn tijak, ħad gos nitkellem ħafna miegħek. U minn hawn ftit ieħor ħammorru biex nitkellmu ma' direttur u l-koreografa ta' Aurora Folk Group dwar l-irwol ta' sfin fil-kultura tagħna. Inkunu magħkom tal-waqt wara din pawża qasira.

Nilqgħukom lura fl-istudio, issa ser ngħaddu għall-ewwel filmat li fih se naraw iktar u nieħdu idea fuq l-iżfin tradizzjonali Malti u dwar l-Aurora Folk Group. Ejja naraw dan il-filmat flimkien.
Is-sfin Malti oriġina matul iż-żminijiet u kien influwenzat minn bosta kulturi li ħakmu lil Malta. Dan is-sfin kien jintuża f'tiġijiet, festi u ċelebrazzjonijiet oħrajn. Allura għaliex iż-żfin Malti ma baqax popolari u pprattikat mal-Maltin waqt iċ-ċelebrazzjonijiet? Bil-progress kull waqt jinqata', il-kultura irriduha u fl-istess ħin ma rriduhiex. Illum il-ġurnata qatgħuh dak iż-żfin. Qed jinżifen żfin ieħor. Donnu kulħadd jaqbel li llum il-ġurnata ż-żfin tradizzjonali sar attrazzjoni turistika u mhux parti mill-ħajja ta' kuljum. Allura, jekk iż-żfin tradizzjonali m'għadux parti mill-kultura tagħna, għandu jinqata'? Ma nemminx, u għax kienet kull kultura tagħna u xi ħaġa sabiħa, imma jekk ma ssib xi ħadd dedikat li li jogħġbu mhux ħa jiżfnu hu, mhux hekk? Għandu jibqa'.
Hawn skejjel jgħallmuk dak iż-żfin. Maltin aħna. Jidher li ż-żifna tradizzjonali hija marbuta sew mal-qlub tal-Maltin. Forsi tajjeb ukoll insibu mezz kif iż-żifna tradizzjonali tagħna terġa' tingħata aktar ħajja f'pajjiżna stess.
Feature interessanti ħafna li juri biċ-ċar id-dedikazzjoni li għandhom dawn iż-żeffiena, biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja. Fl-istudio magħna għandna lil Marlon Mercieqa u lil Michelle Grech Farrugia, għad żball, mill-Aurora Folk Group. Grazzi talli aċċettajtu l-istejna tagħna. Grazzi. Thank you intom. Spera din kontenti bħal. Ħafna. Mela, kif rajna fil-feature, eh, bosta Maltin jablu li s-sfin tradizjonali Malti qed jispiċċa. U x'inhi r-raġuni li intom għadkom tisnu din iż-żifna tradizzjonali tagħna?
Sfortunatament vera li qed eh, jispiċċa. Minn meta jkunu għadhom żgħar nixtieq li kieku nħeġġuhom aktar u billi huwa xogħol huwa lanqas huwa xogħol huwa volontarjat, allura qisu jkun hemm inqas attendenza. U llum iż-żgħażagħ huma aljenati aktar f'affarijiet oħrajn, fl-istudju, fis-żfin modern, kontemporanju, eċċetera. Fl-istess ħin ma nirreklamawhx biżżejjed il-lingwa tagħna, allura iskom. Ekku.
Issa, di mistoqsija għalik Marlon, intom issibu sapport mis-soċjetà Maltija eh, biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja u l-isforz li din tagħmlu taħsbu li qed tiġi apprezzat biżejjed? Apprezzat, apprezzat jiġi. Eh, il-pubbliku, il-pubbliku saħallija fuq il-Vox Pop qalu Però xejn inkunu nagħmlu x-shows, il-pubbliku jibqa' għax-shows, speċjalment it-turisti. It-turisti jħobbuh ħafna. Jiena nara li naqas ftit mill-shows li jagħmlu, l-attivitajiet li jagħmlu l-Kunsill, naqsu naqra t-talbiet għal folk groups. Ma nafx għal liema raġuni, forsi qed jippreferu groups, bands oħra, tip ta' bands oħra. Però naħseb għandu jsir sforz biex Għanna bżon nirreklamaw iktar. Eżatt, eżatt, eżatt. La darba nitilfom un bat noqdu. Bye bye.
Għax ma għanna xejn ta' Malti. Una ħafna fil-fat.
Fil-fat naqas ħafna. Għara dal-program irrit jirġa Eżatt. Issa jena nafu li jintom morru barra minn Malta biex taqsmu zifna tradizjonali tagħna. Tkellmuna daqsxejn fuq kif fuq kif tmorru barra l-esperjenzi tagħkom, semmili xi esperjenza partikolari jew xi. Dan l-aħħar ħames sitt snin morna darbtejn il-Polonja, morna l-Italja, morna l-Latvija, l-Litwanja, jiġifieri dorna nduru ħafna ħafna stedinijat, però il-barranin jilqgħuk tajjeb ħafna. Anke bħala bħala n-nies, il-pubbliku, Ikompli miegħek, jilqgħek u jien togħġob ħafna. Il-mużika tagħna u s-żfin tagħna tin togħġob ħafna barra minn Malta. Nilteqgħu tajjeb ħafna. Tal-inqas sa nies morru tiġu milqu għajn kif suppost iktar minn Malta. Anki anki waqt shows waqt shows ituna prime time dejjem. Jiġifieri iva, f'shows tituna l-prime time. Jiġifieri jilqgħuna tajjeb ħafna. U tħossok tajjeb.
Eżatt. Eżatt.
Sagrifiċċju li qed nagħmel, naqas morna barra u u stmawna kif suppost. tal-ġenn. Issa jiena l-irwol fuq hekk is-sarġent Marlon Hubrik. L-irwol ta' koreografa jinvolvi li toħloq zifna ġdida kull darba. Fis-sitwazzjoni tiegħek li qiegħda tikkoreografa zifna tradizzjonali, ikun hemm proċess differenti, issir riċerka qabel taħdmu fuq zifna ġdida? Mela, studju jsir dejjem, issa bħala sfin Malti, essaċ m'għandniex ma' nies bħal barra pereżempju bħat-Tarantella jew bħal Samba jew hekk. Imma għandna żifna Maltija li hija bażika ħafna u imbagħad aħna bħala għalliema nippruvaw li nagħmluha aktar oriġinali. Għax jekk Nippruvaw li ma noħorġux barra mill-kuntest, naturalment, imma nżommuha allegra u oriġinali. Nużaw ħafna l-props, l-għodda li kienu jużaw il-Maltin ilu. Taqbdu tema, jistgħu. Naqbdu tema, pereżempju tas-sajjieda, nużaw il-kannestri, ix-xbieki u eċċetera, jew inkella l-għodda tar-raba', u nibbażaw is-sfin fuq dik it-tema. Ah, ok, interessanti, ġifiri bil-kostumi. Bil-kostumi aħna għanna għanna kostum tan-new propja u. Ah, interessanti.
Għanna jħor aktar sinjur. Għat ilu kollu biex biex jessir. Jgħamil ħafna sħana. Specialment taħkom tal-nisa. Jgħamil ħafna sħana.
Specialment tal-nisa.
Tamlu l-kardio ġifiri wara. Issa jintom, xtaħsbu fuq il-futur ta' zifna tradizzjonali Maltija, tipo kif kif nistgħu nżommuha ħajja u nżidu l-popolarità tagħha, fis-sens għaw Malta u anki anki internazzjonali. Mm, kif diġa qed ehm, nħeġġu li tfal tagħna li jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet li huma kulturali għax Sfortunatament dak kollu li hu kulturali u tradizzjoni qed jintilef għax hawn ħafna affarijiet oħrajn. Però kieku anki jsiru tutorials jew xi affarijiet fl-iskejjel fuq il-tradizzjoni ta' Malta, anki jiġi introdott forsi sfin sfin ta' Malta u. Fl-iskejjel.
Idea tajba li. Hija xi ħaġa forsi Mhux farfeġ, imma Eżatt, mela għandna bżonn- nippruvaw. Għandna bżonn nirreklamaw naqra aktar fuq Eżatt. il- fuq il- is-sifna tagħna tradizzjonali. Tradizzjonali. Biex ma na- nis- ma nitilfux. Ma nitilfux għal Tradizzjoni.
kollox. Tradizzjonijiet.
Jiena Marlon, Michel, spiċċa l-ħin minn magħkom, sfortunatament. Ħadt gost Sfortunatament. nitkellem magħkom. Ħadna gost ħafna, thank you. Ma kollox fih it-tmiem tiegħu. Mela Thank you. jiena minn hawn ħa nagħlaq

Grazzi lil CMYK Advertising għall-manutenzjoni tas-sett, Silvio's Wedding and Events għas-siġġijiet, Eleven Eighteen Wines għar-rigali tal-mistednin u Francesca Attard Portelli għall-irtokk.